Менә безне бүгенге көндә илебездә күп санлы дини дерләр бар. Аның башы, шишмә башы, шулай ук Россия хакимиятенең, империя хакимиятенең мусульманнар белән ике арада хезмәттәшлек итүне барып таша. Бездә ничек тә шундый фикер туган бар инде, менә Екатерина килгәндә, аның мәгърифәтле монархиясе кысаларында ул мөселманларга ирек биргән дип. Ул бит Европада яшәгән. Вот теге Европа илләрендә мәгърифәтчелекне күргән, ләкин Европа илләрендә беркайчан да мөселманнарга ирек бирмәгәннәр. Чөнки алар анда килмешәк булганнар. Шуңа күрә ул алардан менә шушындый ирек, ирекне бирә кирәк дигән әйберне Европа тарихында ала алмаган. Ә гомумән алганда инде менә диннәргә шушы диннәрне файдалану идеологикасында ансы әлбәттә мәгърифәтчелектә бар, һичшиксез. Әйтергә теләгән фикерем, татарлар, мөселманнар үзләренең дини хокуклары өчен көрәшеп, Менә теге шушы 1740-60 елларда барган көчләп чукындыру сәясәтеннән җиңеп чыгып, алай гына түгел, каршылык күрсәтеп, менә 1755 елда Батырша җитәкчелегендәге восстаниене оештырып, хөкүмәтне куркытып кына, үзләренең иманнары ныклыгын раслатып кына киләчәктә бу конфронтациянең җүнлек белән бетмәсен аңлатып кына дин илегенә ирешкәннәр. Менә анда инде менә баш восстаниеларында барсында да абызлар торган. Абызлар арттарак торганнар. Ә җитәкче булган я берәр батыр, яисә шушы төбәкнең бер күренекле шәхесе. Ә бире Батырша восстаниесында Батырша бит инде ул имам, гыйлем иясе генә түгел, ул Себер даругасының ахуны, хакимият тарафыннан билгеләнгән. Һәм шушы кеше әйтә, кәфирләрне читкә җибәреп, безгә менә татарларга, башкортларга һәм казахларга берләшеп, төзелә кирәк үзебезнең дәүләтебезне. Ягъни ислам идеологиясе буенча гомердә булмаган хәл. Менә бу беренче тапкыр. Менә шушында күргәч, хакимия уйга кала. Менә шушында нәтиҗәсе буларак инде Петр Екатерина бер вакытында мәхкәмә шәргыгә ирешә. Ансының да ирешүе турында бер-ике сәйдә китәрәк кирәк, чөнки Барыбер нигезне аңлап каларга кирәк. Анда урыс-төрек сугышы башлангач, ике урында эләгә теге разведчиклар кулларына хат. Истанбулдан хатлар килә. Менә ничек тә булса, татар муллаларын күтәреп, фетнә чыгарасы иде. Ил эчендә. Шул рәвешле безгә, безгә сугышка җиңеллек китереп эшлисе иде. Менә шушыны белеп алгач, Барон Игельстрам улы инде бер кат Төркиядә яшәп караган булган була. Ул эшли проект. Һәм шуны патшага җибәрә инде. Менә безгә Оренбург төбәгендә, ул бит инде үзе турында уйлый. Фитнә чыкмасын өчен эшләргә кирәк, оештырырга кирәк бер оешма, дәүләт оешмасы. Ул барлык руханиларда имтихан алсын, аларның ничек итеп гыйбадәт кылганнарын тикшереп торсын. Шушы руханиларга мәктәп, мәдрәсә ачарга рөхсәт бирсен. Һәм башка һәм башкалар эшләр кушсын. Әби патша Екатерина II шуны карагач инде беренче пунктны гына калдыра. Без оешма төзик, ләкин Оренбург төбәге генә түгел. Бөтен төбәккә, ягъни Таврия бу вакытта бөтен теге Таврийский губерния э, Кырым ханлыгы алынган булган, Кырым ханлыгыннан тыш бөтен ил буенча булсын бер оешма. Яки аның бер генә булсын чарасы, бер генә булсын аның таләбе, бу көндә беренчесе. Бөтен руханиларда имтиханнар кирәк. Сугыш бара. Хакимият уйлый. Менә ике хат үзгә эләкте. Ә аның күпмесе мөселманнарга эләккән икән. Менә шул 1789 ел декабрендә 88 нче елда указ чыга, 89 нчы елның декабрендә Уфада шушы мәхкәмә шәргые оешып китә. Сугыш бетә 91 нче елда. Һәм менә шушы 90 91 нче елларда мәхкәмә шәргые фәкать теге авылларда моңарчы иҗтимагый беркем тарафыннан танылмаган, Иҗтимагый теге җәмәгать нигезендә генә гыйбадәт кылган абызларны җыеп имтихан ала. Ул искитмәле зур саннар. Мин уйлыйм инде аны хәтле кешене чакырып булмый. Мин уйлыйм, бу әйберне эшләргә алар файдалануда административный ресурс, чөнки барыбер Уфага китертереп, имтихан алдырып, күңеленә чирттереп карап, танышып, иң мөһиме Коръәндә ант иттереп, анда инде хакимият тарафыннан кире кайтар, кире кайтып эшкә урнашкач, димәк, бу кеше безнең кеше була. Менә шушы эшне ике елда ис китмәле күп санда элеккеге абызлар указлы мулла булып китәләр. Шулай итеп нәтиҗә мондый. Мәхкәмия шәргия ул чит илләрдәге эмиссарларның һәм хәлиф төрек солтанының һәм инде Урта Азияның шулай ук дини йогынтысына бирешми торган хакимият тарафыннан расланган һәм мөселманнарда сәяси структураларга лояль караш формалаштыру өчен оештырылган дәүләт оешмасы. Аның башына куелды мөфти. Мөфти инде ул аны император расап куя торган була. Үзе император үзе. Ул инде бу вазифаны башкаручының ни дәрәҗәдә югары урын алып торуын күрсәтә. Икенче мәсьәлә, ул инде нинди дә булса зарплатасы да югары, ләкин табель орангахта кермәгән. Табель орангахта анан дәрәҗәсе юк. Һәм ана әйтәләр инде тагын өч Казан татарларыннан куелган казыйлар. Эш шунда, менә ул мәхкәмия шәргыясемен кушкан инде шул беренче мөфти Һәм күрәсең ул билгеләгән Казан төбәгеннән өч руханыйны да. Алар инде шушы мәктәбе яшәргә саналган урта Россия империясендә урта урта э, катлам теге суд оешмасы дип, аңа инде шул өч кеше һәм алар алышынып торырга тиеш булган өч ел сайын. Болардан тыш инде аның канцеляриясе булган, үзенең өстәл начальникларының дәү оешмасы кебек инде. Бер, бер кадәр вакыт Оренбургда торганнан соң ул кире Уфага кайткан һәм шунда менә 1917 елга кадәр, 18-гә кадәр 17-гә кадәр инде шунда эшләгән, биналы булган. Ә казыйларның хезмәт хакы беренче вакытта яхшы булган. Шуңадыр анда инде гыйлемлерәк, эш рәтен белә торганрак Казан муллары сайланган дип уйлыйсы килә. Икенче мәсьәлә, андагы бөтен закон, бөтен кагазьләр барган э, рус телендә. Казыйлар татарча яшәп утырганнар, анда инде тәрҗемә иткәннәр дә чыгарганнар. Ягъни дәүләт эше тәртибен белә кирәк булган. Иң кызы, иң авыры инде шул беренче мөфти Мөхәммәдҗан Хусаинов бик авторитар кеше булып, менә шушы килгән яхшы, гыйлемле Казыйлар белән уртаклык тапмыйча, аларны буйсындырып үзенә, шулай эшләргә тырышып, фетнә чыгара торган булган. Анда бит инде алар кайтып сөйләгәннәр, өч елдан соң. Менә бозылган мөнәсәбәтләр. Шуңа күрә эш артык яхшы бармаган дип уйлыйсыз, ләкин Мөхәммәтҗан Хусаинов ул үзе офицер булган, разведчик, һәм, һәм инде әле тагын менә теге кече йөздәге казах даласына барып, бик күп кенә солтаннарны мөселман теге хөкүмәт ягына аударып кайткан, авторитеты искиткеч югары булган, турыдан туры хат язга торган булган. Әйе патша ул өч әйе патшага аннан Павел бергә, аннан соң Александр бергә барысы да аның дәрәҗәсен таныганнар, ярдәм иткәннәр, акча биргәннәр һәм ул бөтен мөфтиләр арасында иң югары дәрәҗәгә ирешкән. Андагы урысча яхшы белгән, европача белгән аны хәтта гаепләгәннәр инде биш вакыт намаз укымыйсың, анда ефәк кием киясең, яисә алтын савыттан ашыйсың, шундый инде гаепләүчеләр дә булган. мөселман, син мөселман чак түгел дип, дип әйтәсе килә инде. Ләкин менә шушы авторитеты белән ул менә оешкан мизгелдә казыйлар белән тормыш шикелле чыкмаса да, он шушы оешманы аякка бастыру өчен, дәүләт дәрәҗәсен таныту өчен зур эшләр башкарган. Һәм кайтып, андагы губернадагы чиновникларга указ бирә торган булган. Мин әле кайттым император яныннан. Менә миңа шундый бүләк итте. Мин әйткәнне үтә дигән. Чиновниклар анда башкала чиновник аппаратларына өсләреннән шикаятьләр яза, яза, яза, яза. Кечкенә ничек тә булса уртак тел табарга тырышканнар. Аның инде авантюристиграк характер булганмы, или артык кыю булганмы, шикаятлар күп киткәч, бында теге җирле судта тикшереп хурылмас өчен, анда бит инде күңеле түгел. Ана соң әле бит әле кичә генә типкеләп йөртә иде. Рушып йөртә иде җирле хакимиятне. Ул әйткән, рөхсәтләнгән Александр бердән мөфтинең эшләрен карарга тиеш сенат. Сенат ул иң югары апелляционный һәм судебный орган илдә. Шулай итеп дәрәҗәсен бик каты күтәргән. Һәм ул гомерлек инде бөтен бөтен мәхкәмә шәргыя дә рәис булып торучыларга да шушы тәртип кергән. Ул да түгел, үзе инде гильдия куписы булса да, аңа җир сатып алырга, ул да түгел, хәтта крепостнойлар алырга да рөхсәт бирелгән. Чыгарма рәвешендә. Патша император андый хокукы бар. Чыгарма рәвешендә теләсә нәрсә эшли алырга. Болар барысы да беренче мөфтинең ни дәрәҗәдә югары статуска ия булуын арасы торган указлар. Әйтергә кирәк, ана соңгы ике мөфти дә, менә безнең Габдусәлам Габдрахимов һәм Габдулла Сөләйманов та шул э, дин әхелләренә чыккан кешеләр булып, мөселманлар тарафыннан танылганнар. Дөрес, әлбәттә, монда күп сүзләр булган инде. Ничек итеп инде ул мәхкәмә шәргыяны танымаганнар? Андый Ислам динендә андый оешма юк дигәннәр. Ләкин акрынлап-акрынлап барыбер шул Уфага барып имтихан биреп, аралашып һәм инде үзләренең чыннан, чыннан да алардан бәйле икәннәрен тойгач, менә вакыт үтү белән ияләнгәннәр шушы оешмага, эшләргә. Казыйлар буенча һәм мин әйтергә кирәк инде менә аларның зарплаталары артык югары 36 елда күтәргәннәр зарплаталарын, аннан соң артык күтәрмәгәннәр. Анда аннан соңгы мөфти Сәлим Гәрәй Тәфкилев, ул инде отставдагы отставникка чыккан офицер, Бик бай нәселдән. Аның өчен инде теге зарплатаның кечкенә булу зурра уйнамаган. Шуңа күрә ул шушы эштә эшләп йөргән, ә инде Мөхәммәдҗар Солтанов тәхеткә утырганда зур гаиләле чиновник. Ул эшләй торган булган инде судебный пристав булып. Э, Мисәле әйәсендә мөфтинең зарплатасы аннан кечерәк булган. Шуңа күрә әйткән, мин монда килә алмыйм. Миңа югары зарплата кирәк. Шуннан соң хөкүмәт аның зарплатасын күтәргәч кенә мөфти булып эшләргә риза булган. Димәк, менә Мөхәммәд Султанов та, Сәлим Гәрәй Тәфкилев та, алар икесе чиновниклар. Алар икесе дә дини белемнәре булмаган шәхесләр. Аларның билгеләнүе Менә бу мөфтилеккә тәкъдим итә торган кешеләрнең төп критериен ачып сала. Нинди критерий? Ул да булса, ул кешеләр беренче чиратта хакимияткә тугры булырга тиешләр. Белемнәре Дәрәҗәләре алсы инде икенче планда. Безнең инде 1915 елда тәхеткә утырган Мөхәммәд Сафа Баязитов ансы Мөхәммәдиядә укыган, шулай ук инде гимназия тәмамлаган, һәм дини белеме булган, һәм дөнья белеме булган шундый шәхес. Ләкин менә шушы шәхеснең эшчәнлеге 17 елда патша самолеты җимерелгәч юкка чыккан. Аны хәтта бер вакыт әле бер кадәр теге төрмәдә утыртканнар Уфа, Уфа шәһәрендә. Казыйлар турында әйткәндә, менә шушы 36 елларда бәя арткан саен зарплата кечкенә булу сәбәпле, Казан рухани Казан губернасы руханилары үз араларыннан җибәрә башлаганнар теләсә кемне. Чөнки өч елга китәргә кирәк гаилә белән мондагы өйнең капка капканы ябып дигәндә мал туарны калдырып. Анда зарплата кечкенә. Әгәр дә синең тавышың юк икән, эшләргә бик авыр. Беркемнең дә анда китеп эшлисе килмәгән. Ләкин аңлаганнар, что ул оешма безгә кирәк, ул безнең мәнфәгатьләрне ятларга мөмкин. Шуңа күрә җибәргәннәр. Мөфтиләр анда бит инде Габдусәлам, Габдусәлам да, Абдулла Сулейманов та үзләре мулла булсалар, бөтен эшли алмаганнар. Ә ул булган коллегиал оешма, ягъни мәхкәмә яшәргә дүрт өч кеше катнарга тиеш булган. Берсе анда мөфти булырга мөмкин, мөфти булмаска мөмкин. Иң күп тавыш җыеп алган казый, өлкән казый саналган. Менә өч кеше карары гына канун көченә ия булган. Һәм, әлбәттә, мөфти инде һәрвакытта анда эшләп утыра алмаган. Ә тегеләре эш тәртибен белмәгәннәр, кара чыгара белмәгәннәр. Шуңа күрә Гадәттә яса торган булганнар инде Казанга җибәрегез безгә ахуннарны, җибәрегез безгә мөдәрисләрне диеп. Ләкин һәм килеп чыккан боларның конфликтлары инде теге ни авторитет тырышудан бигрәк моллаларның дөресрәк килгән казыйларның белемнәре җитмәүдән эшне эшләп булмый Тәфкиле хакында тагын да авыррак булган, тәфкиле үзе дин, дин эшләре гомумән белмәгән. Менә шуңа күрә бу казыйларның эшчәнлегендә бик күп хилафлыклар булган. Һәм, не, һәм бу тәртип барган Мөхәммәдияр Султанов килгән шәя кадәр. Мөхәммәдияр Султанов әйткән, хат язган инде. Болай эшләп булмый, әйдәгез, миңа ул хокуклы бирегез, үзем билгеләтергән булам. Шулай итеп, шушындый хокук алгач, 1890 елда үзенә беренче елны үзенең туганы куйган, икенче елны инде килгән Ризатдин Фәхретдин. Ризатдин Фәхретдин инде җибәргән булган үзенең китапларын мөфтигә бүләк итеп. Укыган да мөфти, караган да бу зиһенле балай чакырган моны, алдан. Теге указга инициатива язгач та әйткән менә, тиздән урын булырга тиеш 92 елда. Ягъни анда тәртип шундый. Бер мулла китте, теге сайлап куелган. Аны урынына икенче сайлатмыйлар уже. Яңаны куялар. Тагын берсе китте, шулай да куеп барганнар инде. Ләкин кинәт кенә бер мулла бер казыйның күздән начарып киткәндә, аны бер ел алдан чакырганнар. Шушы рәвешле килеп эләккән монда Габдрәшит Ибраһимов тарадан. Ул анда килеп йөргән булган инде танышып. Шушы рәвешле килеп эләккән монда Хәсән Гатага башы. Ул да китап җибәргән булган. Булай бүләк итеп инде. Китап килгәч, бу бит инициативалы, гыйлемле, үз сүзен әйтә, әйтә торган кеше дип кабул ителә бит инде. Менә шулай итеп, кинәт кенә монда җыелган милләт турын, милләт язмышына битараф булмаган, гыйлемле, гыйлем алырга тырыша торган яшьләр. Һәм әйтергә кирәк, Мөхәммәдияр Солтанов ул таланты булган шундый эшне оештыра белгән, бу эшли торган кешегә мөмкинлек биргән. Эшли ала торган кешегә мөмкинлек биреп, бөтен кеше белән тигез сөйләшкән. Анда теге әйтергә кирәк, башка

Тәрҗемәчеләр аерым булган. Эшне җиңеләйтү өчен бу иң башта тәфкилиттән башлап инде өстәл начальникларын куйганнан татарларны. Ул ике тел белә, эшләргә җиңел. Расход та кими. Аннан соң инде ул хәтта секретарь булган. Секретарь инде ул теге хакимиятнең, рус хакимиятенең теге күзе һәм колагы. Ана татар кешесен куйган. Яза башлаганнар шуннан соң менә Фәл Мөхәммәд Яр Султанов бөтен мөфтине татар мөфтиятенә әверелде. Дерде бер урыс та калдырмады төп, төп вазифаларда дип. Һәм шушы рәвешле ә, иң әһәмиятлесе монда килгән җәятчеләр, яңа карашлы кешеләр һәм алар үзләренең карарлары белән, эшләре белән инде шушы күп кенә яңалыклар кертә башлыйлар. Менә беренче мөфти ул эшли проект, үзе дөньяви белем алган бит инде ул. Аның балалары һәм менә Фатыйма дигән кызы Бөкәй урдасының соңгы ханына тормышка чыга. Коръән белә, Европа телләрен белә. Анда баргач, бар нигә Петербургка Николай белән катнаша балларда бергә биеп йөри. Казанга кайта, кайтышлы керәләр инде Карл Факсиона керәләр. Карл Фукс әйтә, Фатиманың ди татар морысы икән аерып булмый. Киемнән генә түгел, сөйләшүе буенча. Ике, ике яхшы шундый белем биргән. Һәм ул уйлый бит киләчәк милләт турында. Безгә дә ачарга кирәк. Дөнья буе уку йөрде, Уфада һәм Казанда. Һәм инде шулардан дин әһелләрен, бер өлеше дөньяви интеллигенция булсын, дин әһелләреннән яхшы белгеч, русча белә торган кешеләр әзерләргә кирәк дигән проект чыккан була. Әлбәттә, монда инде проект үтәлми, әлбәттә, ләкин кешенең шундый милләт турында кайгыртып, проект язуы, шуның артыннан йөрүе дә бик кыйммәт. Аларның күп эшләре тормышка ашмаган, әлбәттә. Ә инде, мәсәлән, Габдусәләм Габдрахимов шулай ук тыйп буенча министрлыгы буенча күп кенә карарлар кабул иткән. Аның вакытында инде Казанга университетка укырга килгәннәр теге Миширәк һәм башка гаскәрләренә, гаскәрләренә дип әйтергә. Муллар белән сөйләшеп, э, байлар белән сөйләшеп, мәкән җайларының икесендә. Анда Уфада мәчет төзеткән, аннан соң инде вакыф йорт төзеткән, килгән кешеләргә яшәргә бит инде урын. Килгән мулларга вакыф йорт төзеткән. Менә Хуҗа Сәидов төзегән Казан Арча бае. Ул да инде тик томалдан гына төзмәгән. Аның менә данлары бар. Бер мең ул вакытта бит инде таможня аркылы чыгарганнар Казах даласына. Өчтән ике байлык сата торган товар, аныкы. Ягъни ул Уфада мәчет төзеп, бөтен тирәяктагы мөселманларның инде авторитетын казанган да, үзенең эшендә эшләгән, мөфтигә тыңлаган булып чыга инде. Зур, бик зур эш. Ул вакытта Уфада мөселманнар юк. Шул бер ике йорт булгандыр инде. Мөфти йорты, тагын казыйлар яшәгән йортлар. Әйтик инде, э, Габдулла Сөләйманов керткән дүрт э, яңа дүрт проект керткән дөньяви э, җәмигъ һәм биш вакыт вакыт намазлар укый торган мәчетләрнең проектын Кырты зур эшләгән. Шуннан соң инде бура-бурап кына ике кыеклы мәчетләр сала башлаганнар. Аннан соң ул эшләгән тагын бер зур эш, ул да булса, ул да булса, аны әлбәттә ул эшләгән өстән кушып, министр кушуы буенча мөселманнарга никах өйләнешү кагыйдәләрен Анда менә шунда керәм бер штабка безгә никахны укырга килен ягында мәҗбүри рәвештә киленнең хатын кызның кияүгә чыгуы турында теге үзенең сүзен ишетеп тормышка чыгарырга аннан соң инде керә инде мәсәлән анда шул вакытларда аннан соң кереп китә солдатка алынган солдатка алганнар бит инде егерме биш елга Кешенең гомере үтеп китте бит инде, алынган булса. Яисә сөргенгә җибәрәләр анда гомерлеккә. Ну, 10 елга, 15 елга. Андый хатын-кызларга инде мөрәҗәгать иткәндә ирен айырып, молла яңадан кияүгә чыгарга мөмкинлекләр тудыру турында инде. Һәм тагын аның бик зур эше Ул да булса, ул Уфада мәхкәмә яшәр гаен бинасын төзи. Монда азрак тагын кайтып сөйләргә кирәктер инде. Менә шушы 36 елдагы штат расписание буенча акча бирелгәннән соң хөкүмәт акча арттырмый казыйларга да, башкаларга да өстәмә штатлар бирә, чөнки эш күләме арта. Мәчетләр саны арта, халык килә, кил язышу бар, язышу бар бит инде монда. Ә 1829 елда кертелгән метрик кенәгәләре, ягъни аларны ике экземпляр бастырып, хакимияттән акча алган балалар инде. Шуны анда теге һәр мәхәлләгә сатып биреп, шуның бер экземпляр кире җыя башлагач, капитал килеп чыга. Ул да түгел, Менә безнең Габдусәлам Габдрахимов йөри бит инде, бина сорап. Әйткән була. Әйдә, урталайчы дибез. Яртысын мин җыям, яртысын сез бирәсез дигән була. Уфада хәзер төзи башлыйлар структура теге биналарга акча сорыйлар. Мәхкәмә яшәргә сорган тоткан булалар, чиновниклар. Шуннан соң инде Син, син шулай дип әйткән идең, акчаң бармы? Акчам юк. Шуннан соң кертәләр махсус салым. Мөселманнар никах укыганда, анда, анда ничәдер тиен бирергә тиеш булалар. Һәм менә шушыны акча җыела башлый. Шушы җыелган акчага акрын-акрын гына казыйларга өстәп түли башлыйлар. Башка хезмәткәрләргә өстәп түли башлыйлар. Шулай итеп, килеп чыга, анда ахыр чиктә Мөселманнар үзләре шушы салым хисабына иң башта төзеп чыга, төзеп чыгалар шушы бинаны. Мәхкәмә яшәгән. Аннан соң инде шул салым хисабына казыйларны һәм инде кәгазь алу, һәм теге тагын башка чыгымнарны каплап, анда әгәр дә өчтән икесе шушы халыктан җыелган акча өчен хисабына барган дип әйтсәм, ягыш булмас. Шушы рәвешле мөселманнар үзләре мәхкәмияне, шәргияне тотуда үзләреннән искиткеч зур өлеш кертәләр. Инде килеп әйтәсе килә, менә Тәфкилев турында инде төрле сүзләр бар.

яңача мәктәп төзү турында проектта. Икәү бергә эшләгән балалар аны, чын күңелдән эшләгән балалар күрәсең инде. Ул барып чыкмый. Ә шул вакытта ул 61 елда әле эшләгән була бер проект. Я ул төзи өр яңа устав. Менә мәхкәмә яшәргәне уставын инде булырга тиеш. Ул шуны эшләп чыга. Шуны җибәрә хакимияткә. Анда инде ул әйтә менә, кечкенә авылларда ашара кирәк безгә. Гыйбадәтханәләр, муллаларны тоту өчен безгә хезмәт арттырырга кирәк. Бөтен хезмәткәрләргә дә. Мәктәп мәдрәсә турында каяртырга кирәк. Аларны хәтта кертер, ягъни шушы рәвешле дин, дин институтларының дәрәҗәләрен күтәрү буенча бик зур проект тәкъдим итә. Кызганычка каршы аны ул проекты шул кагазында кала, мин, мин ул документларны бастырып чыгардым. Һәм инде менә шушы чиновник булгач, тәртипне белгәч, ул һәр вакытта да дин әһелләрен яклый торган була. Мәсәлән, ашалар инде 1872 елда бит инде ашалар Руссо-Татарское училищеда, Уфада һәм Санкт-Петербургта. Ә аны ашкан балалар мөфтинең өй янында гына, кечкенәрәк кенә бер йортта, аның каршында мәчет була. Толстой, ул вакытта халык мәгарифе министры һәм синод Обер прокурор да тикшерүгә килгәч күрә. Мөслим монда укучы балалар бердән урысча яхшы белмиләр. Тә көнгә биш тапкыр юл аркылы чыгып мәчеткә йөгерәләр икән болар. Күреп тора бит инде. Әйтә болай булмый, болай булмый. Әйдәбез моны ябыйк. Аннан соң гына күчәләр Казанга. Чөнки болар мөфти буларга тискәре йогынты ясый. Нинди тискәре ягы тоясы килеп мөселман итә боларны. Менә шулай итеп, инде һәм моның килеп, килеп чыгарга конфликт Крыжановский исемле ул вакыттагы генерал-губернатор Оренбургның. Ә ул кайткан була Польшадан. Польшада бит инде восстание бастыралар. Менә шундагы төбәктәге наместникның урынбасары була. Һәм ул монда кайта да инде башта теге шундый антипольск настроениеләр белән шуны күчерә мөселманнарга да. Соңыннан аңлый инде ул мөселманнарның аларның теге дәрәҗәләре, аларның мөнәсәбәтләре патшага уңай икәннәрен. Ләкин башта бик каты конфликт китә һәм ул әйтә, яза. Аны атый мөфтине арттырырга кирәк дип һәм инде хәтта бер мең җиде йөз җитмеш икенче елда уфа губернаторы хат яза безгә мәхкәмәгә шәгыйрь ябара кирәк ди чөнки хәзер бу ул бит күрә даими рәвештә киләләр муллалар шәһәрдә гел мулла татар юк мөселманнар юк гел муллалар йөриләр имтихан бирә киләләр яисә башка эшләр белән Мәкәмия Шәргыя мөселманнарны берләштерә торган оешмага әйләнә бара. Аны кайгырта торган оешмага әйләнә бара. Мөфтибез законнарны белә, законнарны белә хат яза. Аны яза инде ул бөтен кеше аңлый торган әйтеп. Һәм инде хөкүмәт җавап бирергә тиеш була. Моны ябарга кирәк ди. Ә инде Ильминский бер мәкаләсендә яза, бу безнең мөфти ди, ярым фанатик. Ә ничек итеп мөфтине, ул патша офицеры кан койган бит инде ул. Сугышларда булган. Ант иткән. Ягъни шул дәрәҗәдә исламны неприятие башланган дип әйтергә мөмкин инде. Һәм менә шушы вакытта аның эшчәнлеге 72 елдан башлап караш үзгәрә мәхкәмә шәргыягә бу хөкүмәт оешмасы түгел. Ул бер хөкүмәт оешмасы булса да, ул мөселманнарның мәнфәгатьләрен яклый торган оешма икән дип уйлыйлар. Ни өчен? Чөнки башлана яңа сәясәт. Либераль реформаларның төп дин магистраль линиясе ул да булса акрынлап-акрынлап космополитик дәүләттән рус дәүләте оештыру, рус дәүләте. Ә ул инде ул, ул предполагает мөселманнарны рус телен өйрәтү, аларны ныграк интеграция ясау, юнәлешендә эш башлау. Ә бу китерә мөселманнарның эшләренә тыкшынуга. Һәм менә шушы бөтен жалобалар, бөтен шикаятлар килә торган була мәхкәмә шаркыяга, һәм инде мөфти аларны, алар турында фикер туплап, яза торган була, яза торган була патшага, императорга. Һәм шушы әйберне аңлап алалар безнең сәүдәгәрләр дә. Сәүдәгәрләр моңа йөргән балалар инде без мөселманнарның вәкилләре дип, вәкаләт вәкилләре. Ләкин хакимият аларны кешегә санамый. Дөресрәге вәкаләт вәкилләргә санамый. Чөнки алар гади гади мөселманнар, акчалары да күп. Беренче гильдия, икенче гильдия, өченче гильдия югыйсә. Аларның сүзләре үтә шәһәр җәмгыятендә. Ләкин аларның вак... муллалар үзләренең һәм авылларында вәкаләтле вәкил. Ә империя күләмендә вәкаләтле вәкил бердәм мәсьәлә торган кеше мөфти була. Һәм менә шушы аңлап алып 1883 елда Казан байлары инде әйттеләр, без сезнең хезмәт хакыгызны күтәрәбез 1000 сумга кадәр, бер елга. Ул бик зур сумма була. Һәм үзен ике кешене тәкъдим иттеләр үзләренең арасында. Менә Мөхәммәд Салихов буларның берсе, Казан мулласы. Һәм инде шулар аркылы акрын-акрын гына мөфтияткә тәэсир итәргә уйлаган булалар. Ләкин бер елдан 2-3 ел үткәч алар кире кайтып киттеләр. Килә инде Мөхәммәдияр Солтанов һәм ул үзе реформ башлый. Һәм аның реформасы нәтиҗәле була. Менә шул Мөхәммәд Ярсултанов турында күбрәк сөйләп китәсе килә. Ул инде шул хәтле урыс чиновнигына әйләнгән була. Беренчедән, Рождество җиткәч, мөфти барлык чиновниклар өйләренә барып котлап чыга. Аларның күзләре шапмак була. Чөнки Тәфкилев утыра иде баңарча, бер кая да бармый иде. Ике атна үтә, әле эшкә кермәгән, эш рәтен белмәгән. Патша императорга хат яза. Патша гарәҗәһәтләре мин сезнең белән чарышырга телим ди. сорашырга тели һәм сораша да. Ягъни ул настолько шушы система кешесе була, эшли башлый. Моны бу бит инде менә теге ә, мәхкәмә яшәргә структурасы буенча алып караганда, ул буйсына ике оешмага. Менә барлык мәсьәләләр буенча ул буйсына Уфа губернасы, имашта Оренбург губернаторына Уфа губернасы ешкач, Уфа губернаторына буйсына. Ә дин эшләре буенча анда эчке эшләр министрлыгының теге чит диннар департаментына буйсына торган була. Менә икеләтә. Ягъни ул килеп чыга губернаторның кул астындагы бер чиновник сыман эшли торган була. Һәм ул нәрсә эшли? Мәхкәмә Шәргыяга йөз ел тулганда хат язып, императордан рөхсәт ала һәм берничә тапкыр мәхкәмә Шәргыя бинасында губернаторны чакырып, барлык губерна түрәләрен чакырып, бер якка утыртып, икенче якка шушы Уфа төбәгендәге, Оренбург төбәгендәге Ахуннарны чакырып үткәрә зур, зур чара. Һәм инде соңыннан алар бергә утырып лимонадлар эчеп, патша хөрмәтенә, мөфти хөрмәтенә шундый Россиянең киләчәген үссен өчен шушындый бер зур чара үткәреп, беренче тапкыр татар ахуннары Губернатор белән янәшә утырып сөйләшәләр, аралашалар. Менә шушы рәвешле ул эшне яңача корырга омтыла. Икенче аның зур эше, менә 1898 елда аны казыйлар эшлиләр инде. Өч дистәгә якын шушы җәетчеләрне җыеп, алар махсус бер оешма төзеп, кара кабул итәләр киләчәктә татарларга гади телдә генә китаплар язырга һәм гади телдә төрле һөнәрләр турында, агрономия турында, ат карау, терлек карау, өй салу, кирпеч басу, кирпеч сугу дөресрәге, шушындый китаплар эшләргә. Аннан соң 4 еллык Расылда 4 еллык башлангыч җәһәт мәктәбенең программасын һәм шуңа укыту дәресләр бүлеп чыгалар. Кем нәрсә язырга тиеш? Ләкин менә бер елдан соң инде анда Хәсән кадагага башы авырып китеп китү сәбәпле аның җылышы булмый, ләкин кыска вакыт эчендә шушы 4 еллык Җәй мәктәбенә дәреслекләр саны. Боларның берсендә мөфти катнашмый, ул читтә йөри. Чөнки аның иң курыкканы артык якынаеп китеп, хакимиятнең хакимият тарафына үзенә ышанычсызлык туу. Ягъни мөфти белән җәмгыятьнең карашы алар бер яклы булырга тиеш түгел. Мөфти мөфти булырга тиеш хакимият яклы. Шуңа күрә үзе анда катнашмаса да, шушы эшләрне алып бара ул. Рус, япон сугышы тәмамлана. Ул вакытта инде теге лазаретларда анда бит бик күп мөселман эләгә сугышка. Лазаретларга фронтта булган мөселманнарны кайгырту өчен билгеләп куйганнар амалда сугыш вакытында вакытлыча хәрби муллалар һәм менә шуларны чакырып офицерларны чакырып ул бер мең тугыз да бишенче елда үткәрә алтынчы елда үткәрә махсус җылыш һәм шунда кара кабул ителәр алар һәр өч йөз дүрт мең мөселманга бер хәрби мулла куярга Теге тыныч вакытта да. Аларга жалованияне һәм теге командировочный расходларны инде башка руханиларның дәрәҗәсен югары итеп куярга һәм аларга теге кеше күңеленнән генә түгел, барып вәгазьләргә, хокук бирергә. Һәм мөселманнардан хәрби гаскәр төзергә. Ул вакытта инде алар муллалары да була, шушындый таләпләр белән. Һәм әйтергә кирәк, аның таләпләрен хәрби министр ишетә. 1908 елда хәрби округларда хәрби муллар булдырыла һәм аларның статуслары, хезмәт хаклары теге правослау хәрби попларына касатлы булмаса да, христиан, башка христиан дин әһелләренә касатлы күтәрелә. Аның инде тагын иң зур башкарган эше менә 1905 елда Уфада дин әһелләренең корылтае үткәрү. Алар анда бит инде шундый хәл килеп чыга. Рус либераллары эшлиләр хөкүмәткә мөрәҗәгать иттеләр реформалар үткәрү турында. Революция башлангач, хөкүмәт шуларның фикерләрен алып, тәкъдим итә инде халыкка петиция бирергә. Һәм татарлар петиция бирә башлыйлар. Казаннан, Стәрлетамактан, башка шәһәрләрдән. Һәм авыл җиреннән. Һәм карыйлар, ул вакытта бит инде, мәсәлән, гимна ясап биргәннәр пенсия, алар үзләрен турында язганнар. Промышленник биргәннәр үзләренеке турында. Ә мөселманнар мулламы ул, сәүдәгәрме ул, шәкертме ул, яисә инде хөкүмәттәше торган бер чиновникмы? Барысы да дин турында язалар.

Сезнең нинди таләпләрегез бар, чтобы киләчәктә без аларны карап инде яңа кануннар чыгару өчен? Мөфти җыя бер төркем руханиларны. Аларга ияреп килә дөньяви кешеләр дә. Аларны кертмиләр әлбәттә ул корылтайга. Ул корылтай 10-15 апрельләрдә үтә. Һәм алар эшләп чыгалар, аз да түгел, күп тә түгел, өр яңа устав булган алыштыру өчен. Һәм ул уставны эшләп бетереп җибәрәләр хакимияткә. Анда өр яңа әйберләр язган булалар. Менә шулар турында бер ике генә сүз әйтеп китмәкче булам. Мөфти үзе катнашмый. Ул ачып җибәрә дә, Елышны дачасына китеп бара, бөтен эшне башкаралар, казыйлар. Соңыннан инде хат язганда инде теге проект җибәргәндә әйтә, мин анда катнашмадым. Ягъни минем аны турыдан катнашым юк, менә шушы моллар үзләре хәл итеп җибәрделәр дигән җөмлә кертә. Үз теге читтәрәк калу өчен дип әйтәсе килә инде. Анда алар Тәкъдим итәләр, Россиядә гражданлык хокуклары булырга тиеш. Ислам институтлары православ дине дәрәҗәсендә шундый статуска ия булырга тиеш. Дин иреге булып, бөтен мөселманлыкка чыга торган кешеләргә, керәшеннәргә үзләренең диннәренә кайтырга хокук булырга тиеш. Шулай ук Моңарчы белән рөхсәт ителмәгән ахуннар округлары, анда 100 һәрбер 100 приходка, мәхәлләгә бер округ булып, ул инде шушы мәхкәмә шәргәенең төбәктәге вәкиле рәвешендә руханилар өстендә контрольлек итеп, мәктәп мәдрәсәләрдәге уку программаларын тикшереп торырга тиеш. Һәм инде төзергә яңа идарә, аның составына кертергә мөдәррисләрне эшләргә өч баскычлы уку йорты. Моңарчы инде менә безнең бит инде теге башлангыч һәм урта мәктәпләр бар, әгә югары мәктәп дәрәҗәсендәге мәктәпләр күп түгел, бәлки булмагандыр да. Аны бер кем дә тикшереп карамаган. Һәр хәлдә менә 19 нчы елның беренче яртысында кадәр инде Татарлар бит инде Бухарага барганнар. Бухарага киткәннәр инде анда югары дини белем алабыз дип. Ягъни ул вакытта әле бездә теге югары белем ала торган дип әйтерлек уку йорты булмаган дигән сүз. Һәм тагын тәкъдим иттеләр инде менә 1870 елдан мәктәп мәдрәсәләр, 74 нче елда мәктәп мәдрәсәләр мәхкәмә шәрә карамагына алынып биргән була. Анда халык мәгарифе министрлыгына бик кызык хәл килеп чыга. Укыту алынган, ә анда эшли торган мөфти муллалар барысы да мәхкәмә шәрәгә буйсынган. Сүз бара инде менә шушы аларның барысын да кире кайтарып, һәм дөньяви, һәм җәдиди, һәм инде кадими мәктәпләрнең барысын да ачуны мәхкәмә шәргия карамагына тапшырырга, һәр авылда мәҗбүри рәвештә мәктәп ачырга, мәҗбүри укыту кертергә. Менә шушындый кискен таләпләр куелган була. Һәм инде моңарчы бит инде, мәсәлән, авылда, мәхәлләдә кем, кем монополист? Бу имам хатип һәм тагын имам икенче мулла инде. Ә тәкъдим ителә эшләргә өч үзәк. Беренчесе рухани булмаган, я, ну, бәлки рухани да булган мәктәп җитәкчесе, Мөтәвәллият өч кешедән торган һәм мөтәвәллият мулла һәм шушы укытучы өч кешедән торган җитәкче яңа төрле мәхәллә оештырырга тәкъдим иттеләр. Ул да түгел, тагын бер яңалык. Мәхкәмә шәргыя тулысы белән үз кулына алмакчы була урта һәм югары белемне. Ягъни мәдрәсәләргә укытучыларны фәкать мәхкәмә шәргыя билгеләргә тиеш була. Бу инде тулысы белән мәктәп реформасын үткәрү өчен үз кулына бөтен хакимиятне алырга тиеш була. Ну, моңардан тыш инде бөтен казыйларны сайлап кую, мөфтине сайлап кую, кую кебек шундый радикаль таләпләрдә була. Ягъни, мин аны нишләп радикаль дип әйтәм? Боларны үтәсәләр, Россиянең Бик күп үзәк аның нигезен тәшкил иткән кануннарны үзгәртә кирәк була. Һәм менә шушы эшләрнең барысы да күләгәдә торып, мөфти Мөхәммәдьяр Солтанов башкарып чыга. Менә шуннан да оешма инде барлыкка килә хакимият тарафыннан контрольдә тоту өчен. Чынбарлыкта караганда мөселманнар инде алар аерылып чыгып, нинди булса ял төзү турында уйламыйлар. Аларның максатлары менә теге белем, ягъни менә шушы оешманы оештыргач, хакимият инде мөселманнарны күзәтә, күзәтән дип уйлагач, шул шартларда гына аларга мәктәп мәдрәсәне арттырырга, гыйлемле моллалар әзерләргә мөмкинлек туа. Ягъни менә шушы шартларны тудыручы мәхкәмә шәргыя. Хакимият шулай дип уйлый. Һәм ирек бирә. Ә бит ул күрә, дин көчәя. Ә дини бит чит идеология. Ләкин үзәккә куя э, шул ук сәяси лояльлекне. Икенче бик мөһим инде әйбер ул да булса, татарлар бит инде ул вакытта традицион җәмгыятьтә яшиләр. Горизонталь элемтәләр көчле түгел. Ул элемтәләр була фәкать менә элемтәләр була суфилык буенча, линиясе буенча. Суфилар бик күп. Тагын, тагын була шушы сәүдәгәрләр арасында инде, ярминкәләргә йөреп аралашкан булалар бик каты. Башка ярминкәләр булмый. Менә шунда чыгып караганда, Мәхкәмия Шәргия ул аларны дин әһелләрен берләштерүче бер оешмага әйләнә. Аннан соң бит әле ул мәгълүмати Мәхкәмия Шәргия исемле журнал чыгара башлый. 8-10 елларда чыга, аннан соң Баязит шикелгә чыгара башлый аны. Аның аркылы да бик күп кануннар тарата. Менә үзенең чыгарган указлары белән, ул аңлатмалары белән аларга мөмкинлек бирә, ничек итеп мулла булырга. Хикмәт бит нәрсәдән гыйбарәт? Менә алар мәдрәсәдә укып чыгалар алар аны. Мәдрәсәдә мулла буларга өйрәтмиләр бит. Аларга хәтта Коръәнне өйрәтмиләр җүнләп. Тәфсирдә юк. Соңгы елны гына муллалар укыйлар Фараиз китабын, ягъни теге ничек итеп э, милек бүлергә. Бу төп милек бүлү төп әйбер бит. Төп эш шул. Шуңа күрә алар инде соңыннан гына я үзе укып бетергәч кенә үзлегенә өйрәнеп йөриләр. Кадим мәдрәсәсе башка белем бирә. Ул гыйлем гыйлем иясе әзерли. Ә монда праздник эш кирәк. Шул вакытта хакимият мәшәләләре кирәк. Менә шуларның барысын да акрынлап акрынлап өйрәтеп чыгара, чиновник буларга өйрәтә инде мәхкәмә шәргыя. Иң мөһиме, менә шушы кысулар башлангач, мөселманнарны бердәнбер аларны ял итәргә оешма шул булып чыга. Менә шушы әйберне аңлагач, Анда теге нишләп бу оешма бар икән дигән сүз дә китә. Мөфтине дә алай тәнкыйтьләү бетә. Чөнки күрәләр, реальный ярдәм шулардан бара. Һәм менә шу, шушы кыерсыз кыерсызлыгын саен берләшү өчен мөмкинлек туа. 1905 елдан соң инде теге Дума оешкач, мөселманнар салым түләүче булуда туктап, сайлаучыга әйләнәләр. Тагын кирәк була мәхкәмә яшәргә. Кайсы кай, кайдан кемне тәкъдим итәргә мөфтигә барып киңәшләр бит. Кайда ничә кеше булырга тиеш? килеп согласовать итә торган күп мәсьәләләрне. Ул сәясәткә килеп килеп керә торган була. Һәм инде менә шуны чыгып караганда, гомумән алганда, татарларны, мөселманнарны берләштерү буенча иң зур рольне суфилар белән бергә инде. Ике менә ике ике ике көч безнең бар, ике институт. Алар шушлар башкарып чыкканнар. Шуның хисабына э, килеп чыккан безнең татар милләте дип әйтергә була. Чөнки башта милләт дини мөселман динияте булып оешкан. Димәк, ул чыннан да безнең мәхкәмә шәргыя дини мәдәни автономия булган. Чөнки без милли автономия дисәк, анда аның тагын өстәмә э, пунктлары бар, мәсәлән, инде дөньяви хакимият җирдә төбәктәге һәм хәтта губерния дәрәҗәсендә барлык судларда татар телендә барырга тиеш. Монда инде бит инде менә Россиядә өч төрле хокукый кыр булган. Беренчесе Россиянең империясының законнары. Икенчесе безнең менә мәхкәмә шәргая округының әле округның границасына тирән камыр икән. Округындагы шәригать кануннары ул файдаланылган кайда? Ул файдаланылган гаилә мөнәсәбәтләрендә, милек һәм мирас бүлгәндә һәм Әхлаки яктан караганда барысы да шушы суфи, суфиларча аларның өйрәтмәсе буенча барган. Һәм өченчесе авыл җәмгыятендә авыл җәмгыятендә анда инде гаять буенча барган. Менә өч төрле шушы булган инде. Менә мөселманнарныкы ягъни бөтен язучы барган татар телендә. Динәхилләрнең, ягъни милек булу буенча, әхлак тәрбиясе буенча, гыйбадәт кылу буенча, ата белән ана мөнәсәбәтләре буенча җәмәгать мәсьәләләре татарча сөйләшкәннәр, язышканнар. Мөфти чыгарган русчага тәрҗемә итеп, ике тел, ике телдә җибәргән. Ягъни, менә шушы өлкәләрдә татар теле ул чынлыкта административ тел булган. Икенчедән инде татар китаплары чыккан һәм дини китаплар мөфтият контрольлек иткән. Ягъни китап чыгару өлкәсендә дә ул контроль иткән. Аннан соң бөтен мәктәп мәдрәсә ачылган бит инде. Ул тулысы белән аның карамагында булган. Хәтта 1874 елда тартып алгач та менә мен потом тартып алгач та аның кулында калган чөнки муллаларның кулында булган. Ул бит инде анда кем килгән тикшерергә? Килгән урыс чиновниклары. Татарча белмәгән. Алар килгәннәр дә алганнар разбирен, менә периметры ничек аны. Мин аны. Ничә бала укый, ничә бала укыта, отчет. Китте. Э, ничек укыта, нәрсә укыта, кем укыта, берсен дә белмәгәннәр. Ягъни мәктәп системасы ул инде традицион мәктәп булган, ләкин аннан соң дөньяви мәктәпләрнең кулында булган бит. Дөньяви мәктәп үзгәреп корган. Бездә бит инде теге менә теге дөньяви шәхси мәктәп положениесе чыккан, ул чыккан беренче бөтендә сугыш башлар алдыннан, ләкин аңа күчмәгәннәр. Ягъни җәдит мәктәпләре дә тулысы белән мәхкәмия шәргыя кулында булган. Ягъни дөнья, ул бөтен дөньяви европалашу мәктәбе булып тора. Анысы да шуның кулында. Һәм инде мәхәлләләрдә дин кануннарын үтә барсы да аның контролендә булган. Менә шушылар санап чыкканда инде Безнең чын, чын мәгънәсендә дини-мәдәни автономия булган һәм аның иң югары ноктасы һәм хакимият таный торган хакимият биргән хокуклардан файдалы ул бит шушы хокуклар нигезендә оешкан. Һәм бу дөресен әйткәндә бөтен халыкны кадәр шулай булган. Башка башкаларны кадәр алманларны кадәр шулай булган шушы рәвешле. Бәлки инде безнекеләр күбрәк эшләгәннәрдер теге югары һаплаша башлагач. Һәм инде безнең динәхел анда бит инде шул сәүдәгәрләр дә шушы юнәлештә эшләгәннәр. Менә алып карасаң аларны, алар бит инде эшли аша башлаганнар теге 19 йөз азагында, 20 гасыр башында теге мәгърифәт, мәгърифәтчел мәдәни оешмалар. Һәм инде теге хәйрия җәмгыятьләре. Ачып карыйсың, һәрберсендә пункт бар. Динә, дингә ярдәм итәргә, мәчеткә ярдәм итәргә. Бу бит инде килеп чыга, ярдәм, ярдәм итәләр икән. Алар инде аерым ачсалар да, шушы системага кергән булып чыгалар. Әле ай гына түгел, менә теге бишенче елда чыккан уставта язылган. Язылган. Барлык мөселманнар ачкан дөньяви оешма, оешмалар, Алар бит инде аны язганда шулай дип мәхкәмә шәргәләре карамында булачак. Барсы да. Алар шуш менә ул проект, ягъни ул проект дини мәдәни оешманың конституция рәясендә эшләнгән документ булган. Ләкин хакимият аны тормышка ашыра алмый калган инде. Революция сүнгән, Революция соң Дума оешкан. Дума оешкач инде анда элеккечә үткәрергә мөмкин булмаган яңа әйберләрне. Анда рус чиновниклары, рус делегатлары дөресрәге кысыла башлаганнар бик каты. Ә башта планлаштырылган булган бер совещание аркылы чиновниклар җыелалар да, карыйлар да, тезген хәйләтләр дә үзләре хәл итеп куялар. Ул система, ул модель юкка чыккан. Шуңа күрә аларның планнары барып чыкмаган инде, бер сүз әйткәндә.